Ndozvaunogona izvozvo zvekungoswera kurukova uchitadza kushanda sevamwe vako? Baba inga wani ndakati ingonditsvagirai maneti ekuraurisa chete mone handiti enyu munondinyima.
Tinevimbo, ndiperekedze tione kurwizi. Ehoi baba regai ndipedze zvandiri kuita fano endai. Usatya mwanangu ndichakutengera ako maneti ndikanoita maricho.
Midzimu yadambura mbereko. Dzakamboita mukurumbira. Pamwe zvaiva zvekuromba zvakazoparara. Musadaro baba Tine. Chisingaperi chinoshura. Ndauya nemuriwo chete ndashaya hove dzekutengesa nhasi rwizi rwakatsamwa. Handiti makaudzwa ndau yacho nambuya vaye asi hamude kukundwa nemwana. ndinokubatsirai ndau yenyu yembereko asi mwana uyu ane chipo chekuredzawo kudarika imi baba vacho Kuzvarwa kwake hove dzichauya kana aripo chete. Mukaenda mega amuna chamunowana.
Zvinonzi mwana Chipo asi iwewe wakatouya kuzopedza mbiri yangu. Musadaro baba Tine. Ingomupai maneti acho nhai veduwe. Tinevimbo!
Tinevimbo ndigadzirirewo maneti ayo mukati umo. Ah baba apo panonyudza mozviziva wani.
Handiti ndiwe unoda zvekuredza?
Ko Tine aripi zvamunenge madzoka mega musina hove? Ari kutevera.
Asarira anga achifamba chinono.
Imi baba imi maita sei mwana? Ndiudzei kune mwana wangu. Handiti wakati anofanira kuredza? Taenda kakunoredza. Asarira munzira pamwe ari kumasahwira. Vanhu we huyai muone baba ava. Ameno kwaimi maita sei mwana? Ndiudzei kune mwana wangu. Ko chii chaitika? Asarira munzira pamwe ari kumasahwira. Hakuna baba vadai. Anga anyanyotadzei mwana? Baba ava vachatiudza kwavaisa mwana takambozvitaura kuti vakarombera hove. Asarira munzira pamwe ari kumasahwira. Ndanyebera kunyura ndaona kuti baba ndozvavari kuda Ndikasara ndikabuda mvura vaenda. Dai ndadzokera kumba baba vaindepedzisa. Rega nditume nhume iudze hanzvadzi yangu.
Maiwe tine vimbo uyo ari kubaka moto. Aripi aripi?
Uyo ari kuti bvunzai baba zvavakandiita. Tine vimbo ndiwe here? Uri papi? Buda ka ndikuone. Asi mune zvamakaita. Vanhu, huyai munzwe!
Taurai nyaya yenyu. Baba ava vakabuda nemwana kurwizi asi nanhasi asita adzoka. Ave mazuva matatu. Tiudzei divi renyu baba. Vainetsera kuti mwana aredze hove ndikaita sekudaro nhasi zvaipa. Ko imi zvamairedza makore ese aya maidzoka wani? Iye aripi baba? mwana ndakamusiya achinyura mumvura ngavatemwe ava wazviona ka muzaya wanga wakatsikirirwa chipo zvako ndasuwa amai vangu
wauya tine wangu kani tigashire vahanzvadzi mauya zvakaoma vahanzvadzi Andina kuziva kuti mukwasha wenyu angadaro. Ko ingawani kubudirira kwemwana kubudirira kwenyu mese. Chionai zvamaitirwa. Zvakaoma vahanzvadzi.
Ndakakurirwa negodo. Dai ndakanyura maizokumbira ani ruregerero. Kana mwana akaita chakanaka hazvifadze here semubereki zvinofadza. Baba, honai nhasi ndaakuchengetai naamai. Ko dai ndakaparara musi uya maizochengetwa nani?